Ә, шушы көннәрдә инде менә бу сәгатьләрдә ахшамнан сон ястүгә хәтле менә без инде буадан имамнар әзме күпме бераз вагазлар сөйләп, менә шушы үзебезнең халыкка, мөселманнарга бераз генә үзебезнең дин турында дин турында мәгълүматлар, ә бигрәк тә инде безнең закламыйча инде берничә генә көн калды, 10 көн генә калды. Рамазан, Шәриф айы килеп җитә, әлхәмдулилләһ, Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә барыбызга да исән-сау гына шушы Рамазан, Шәриф айлары безне каршы алып, уразаларга керергә, иншааллаһ, менә шушы уразаларны тотырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде, иншааллаһ. Һәм инде менә бүген кечкенә генә Кечкенә генә вагаземдә, шушы кыска гына вагаземдә үзебезнең шушы Диния назаратыннан гуләмәләр шурасының шушы ахыргы карарларын укып чыкмас, чыкмачы булам, шушы ахыргы карарларын, шушы бигрәк тә инде Рамазан Шариф айларына карата, чөнки инде быел Рамазан Э, бераз э, үзенчәлекләре уза, чөнки инде э, элекке елларда алай инде безнең Рамазан әлбәттә узмый иде. Тәравих хакында да, инде менә шушы намазга йөрү хакында да, шуңа күрә инде менә бу Гөләмәләр шурасының ахыргы карарларын бераз генә әзме-күпме без ишетеп калыйк, инша Алла. Беренчедән инде Гөләмәләр шурасы шушы ураза хакында инде безнең беләбез, ин беренче, беренче көн, Рамазанның беренче көн, димәк, беренче көн дигән сүз инде ул шушы көндә инде без уразага керәбез, ул безнең була 24 апрельдә. 24 нче апрельдә без инде уразага ниятләп керәбез, сәхәргә керәбез. Әмма инде 23 нче апрель инде без тәравих белән башларбыз, иншалла. 23 нче көндә инде безнең ахыргы ураза көне була, 24 нче майда, 24 нче майда безнең инде гаид була, иншалла. Бәйрәмебез була. Һәм инде шулай ук безнең инде бераз тәравих намазлары хакында да бер-ике сүз әйтмәкче булам. Быел инде тәравих намазлары Менә шушы гомумән бөтен дөньяви хәлебезгә карата инде шушы коронавирус авыру сәбәпле шушы э, таралу сәбәпле инде без уразалар уразаларны әлхәмдүлилла без тотабыз чөнки анарга инде бернинди тәэсире юк әмма инде Тәравихларга инде без мәчетләребезгә быел җири алмабыз, чөнки инде ул безнен мөслиманнарнын дини нәзарәтен карар гына түгел, бу инде гомумәнен Татарстан Республикасы мәчетләрендә бернинди намазлар, җомгалар, тәравихлар алар инде укылмыячак, укылмыячак. Шуңа күрә инде тәравих намазларыбызны без инде үдә укыйбыз иншаалла үзебезнен гаилә белән. Монда да бәлки инде үзенең бер хикмәте бардыр, бәлки үзенең бер Алла субхана һуа тәлә тарафыннан инде бер э, шундый бер ние бардыр. Чөнки инде э, гаилә белән үдә азаннар әйтеп, намазлар укып, тәравихләрне укып, тәравихларны әйтеп, бераз генә гаиләгә вагазлар сөйләп, бәлки шунда да үзебезгә без инде э, максималь максималь рәвешендә Хәтта шушы мизгелләрендә, шушы сәгатьләрендә, ошбу көннәрне дә инде бушка уздырмыйча гына, гаиләгә бераз файда кертеп, үзебезгә файда кертеп тик торырга түгел инде, иншалла. Һәм менә шулай ук үләмәләр шурасының Э, шундый бер карары нисап хакында нисап хакында чөнки инде э, күп мөселманнарның инде алар күбрәк рамазан айларында зәкәтләрне түлиләр, шуңа күрә инде зәкәт, зәкәт быел инде түләнә 280 мең сумнан. То есть нисабы 280 мең. 280 мең нисабы, шушы нисаптан инде зәкәт түләнә. Һәм э, нисаб күләме инде ул безнең фитра садакасын, фитра садакасын нисабы күләме инде ул 22 мең, то есть кемдә 22 мең бар икән, анарга инде фитра ваҗиб, фитра түләү ваҗиб булып тора, фитра, фитр садакасы, фитра садакасы, фитр садакасы. Менә шуңа күрә инде ул фитр садакасын күләме 100 сум, әгәр дә инде безнең бер кешедән, минимал рәвешендә, һәм инде максим, э, йөзем буенча инде, бу инде безнең э, арпа, Арпа белән исәпләгәндә, әмма йөзем буенча инде безнең 600 сум. 600 сум инде э, фитр садакасы безнең була. Шулай ук инде әгәр дә кемдер уразаларны тота алмый икән, уразага керә алмый икән, э, димәк, анарга инде фидия садакасы түләнә, Бер көнгә инде 200 сум. Ураза тоталмау дигән сүз, әгәр дә инде анын дәвамлы бер авыру булса, дәвамлы авыру булса, шушы авыру сәбәпле ул уразага керә алмый. Теге ялкаулык сәбәпле түгел, э, булдыра алмыйм сәбәпле түгел, э, миңа авыр дип андый сәбәп белән түгел, ә бәлки инде, әгәр дә инде бер шундый бер авыру, ул авыру анарга инде уразага керергә бер комаучаулык китерә икән, Андый вакытта инде ул нишли? Ул көнгә көн инде ул 200 сум фидия садакасын түли, иншаллах. Һәм менә шулай ук без инде беләбез, инде ул хәзерге вакытта гына түгел, бәлки инде ул монарга хәтле булган. Безнең инде төрле мәҗлисләр тукталды, ә бигрәк тә инде авыз ачтыру мәҗлисләре инде тукталды, җәмәгать белән Ә җыелышып, бер урында җыелышып, без инде авыз ачтырмыйбыз, ифтарны кылдырмыйбыз, ифтарларын кылдырмыйбыз, шуңа күрә инде ифтарлар һәрберсендә инде үзендә, өендә ифтарлары була, шуңа күрә инде ул ифтарларны кайдыр мәҗлесләргә барып, кайдыр җыелышып, алай ифтарларны уздырмый. Алай ифтарларны уздырмый. Менә шуңа күрә инде менә шундый бер быел особенный дисәк тә була, особенный гына бер Рамазан. Әлхәмдләмә, ләкин һәрбер әйбердә Аллаһның хи бер хикмәте бар. Менә шуңа күрә менә бу хикмәткә карата без инде иншалла үзебезнең Рамазан айларыбыз менә шундый рәвештә инше бу быел Аллаһ теләсә уздырырга Аллаһ телә насыйп итсен иншалла. Шуңа күрә инде монда э, ничектер инде куркырга түгел, бәлки инде э, нәрсә әйтәсем килә, уразанын, уразанын, уразанын хикмәте нәрсәдә? Без беләбез, уразага Бер нәрсә дә бернинди кымаучылык китерми, әгәр дә инде кешенең исәнлеге бар икән, әгәр дә ул исән икән, ул э, сәламәтлеге бар икән, ул уразаны тота ала. То есть монда бер кем дә, бер нәрсә дә, бер нинди кымаучылык бер, э, китерә алмый. Менә шуңа күрә инде э, Монда нәрсәгә карата килә? Әгәр дә инде безнең уразага кергән вакытта, менә җәмәгат әлбәттә ничектер җиңелрәк сиздерә, чөнки мәчетләргә барабыз, намазлар укыйбыз, мусульманнар белән күрешәбез, бергә тәравихләр укыйбыз. Үзенә күрә бер шундый бер э, матур, э, ничектер ураза да җиңел бергә тоткан вакытта. Әмма монда Аллаһ субханаһу ва тааля бераз генә сынау безгә бирә. Нинди сынау? Уразаны без инде ничектер җәмәгать белән түгел, ә инде бераз үзебезчә, үдә генә, э, ялгыз исәк тә була, гаилә белән без уразаны тотабыз. Шуңа күрә инде э, монда һәрбер кешенең, һәрбер мөселманнарның ихласлыгын Аллаһ Тәгалә тикшерә, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, һәрбер гыйбадәт ул ихласларына кара. карата. Шуңа күрә, әгәр дә кеше ихласлы икән, Алла ризалыгы өчен тота ала икән, анарга инде ул э, үдә дә тота ала аны. Э, шуның белән инде ураза турында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям да аның хадисендә инде без аны беләбез, хадисен беләбез, чөнки э, һәрбер изгелеккә, әгәр дә Алла субханаһу ва тааля Э, савапны уннан 700-гә хәтле бирсә, әмма ураза өчен, без беләбез, ураза өчен Аллаһ Тәлә савапны айрым бирә.

Бердәнбер шундый бер гыйбадәт, без аның белән рия кыла алмыйбыз. То есть ураза белән без бер нинди рияны кылып булмый, чөнки аны кешегә күрсәтә алмыйбыз. Кешегә күрсәтә алмагач, аның бер нинди риясы юк, риясы юк. Менә шуңа күрә инде альхамдулилла, Аллаһ субханаһу ва тааля безне менә шушы гыйбадәт белән безне хәтта риядан да иншалла саклый. Менә шуңа күрә инде Кудси хадисендә Аллаһ Субхан э, Аллаһ Субхан Тәгалә әйтә: "Ас-сауму ли ва ан аҗзи бихи, ядау шахаватуху ва аклуху ва шурбатуху мин аҗли." Нәрсә дигән сүз? Ураза ул минем өчен, чөнки уразалы кеше үзенең ризыгын да, үзенең эчемлеген дә, үзенең шахватын да ни өчен калдыра? Минем өчен калдыра. То есть, әгәр дә без инде намазга килгән вакытта намазга ияреп китәбез җәмәгатькә, ничектер инде җәмәгать белән намазны укыйбыз, Ул ничектер җиңелрәк тә кебек, чөнки инде бөтен кеше укый, син дә укыйсың. Бөтен кеше мәчеткә бара, син дә мәчеткә барасың. Ә монда инде җәмәгать белән юк. Ураза инде ул ялгыз үзен. Син һәм Аллаһ Тәгалә. Аны беркем дә больше белми дә, беркем дә аны күрми дә синнән. Син һәм Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мин әҗли

Калкан кебек, ул бер чит кебек торып булып тора. Валисаим фархатан, һәм инде беләбез, ул хадисне барыбыз да ишеткәнбез бар, ураза тотучының аның ике шатлыгы бар. Беренчесе, ул хина юфтыр, ул ифтар кылган вакытта, авыз ачкан вакытта, ва фархатун хина ялка раббаху, һәм икенчесе ул Аллаһ каршында басканда, Аллаһ каршында баскач, инде ул шушы мин альхамдулилла уразаны тоттым, уразалы булдым альхамдулилла, Нинди халәттә булсак та, без инде кышкы көннәрендә дә тык тыттык, альхамдулилла, җәйге көннәре дә безгә эләкте, альхамдулилла, һәм инде менә шушы э, шундый халәттә дә без ураза тотабыз. Шундый халәттә дә без ураза тотабыз. Аллаһ Тәгалә безгә мондый халәтендә, менә хәзерге вакытта коронавирус вакытында мәчеткә э, бара алмыйбыз, мәчетләр бикле, э, кешеләр белән аралаша алмыйбыз. Менә шушы вакытта да без уразалы килеш үзебезнең вакытларыбызны уздырырга тиешбез, иншаллаһ. Һәм менә шуңа күрә менә бу хадисләргә таянган вакытта да, әлбәттә, менә күреп торабыз, Аллаһ Тәләтә әҗли. Бу уразаны минем өчен тота. Минем өчен тоткач, димәк, аның савабын да мин бирәм ди. Аның савабын да мин бирәм. Ва ана әҗзи бихи. Мин шушы ураза өчен савапны мин бирәм ди. Менә шуңа күрә инде хәтта беләбез хадисләрне, кыямәт көнендә, кыямәт көнендә Аллаһ субханаһу ва тааля Каршында баскач, инде әгәр дә кемнендер дөньяда яшәгән вакытта, кемгәдер әгәр дә без э, кемнендер без рәнҗетсәк тә, кемгәдер бездән кемдер золымлыкны э, күрсә дә, сизсә дә, кыямәт көнендә Алла субханаһу ва тааля шушы мазлум кешеләрне, то есть бездән зарар күргән кешеләрне бастырып, савапны ала, уразага Аллаһ Тәгаләгә тидертми. Чөнки ураза ул минем өчен тотты. Менә шуңа күрә инде бу ураза сәбәпле бу кеше җәннәткә керә ала. Шуңа күрә инде мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм мөселманнар, без инде уразадан мәхрүм калырга тиеш түгелбез. Без үдә намазларын да укый алабыз, альхамдулилла, берни тыю юк. Без уразаларын да тота алабыз, альхамдулилла. Менә шуңа күрә инде менә шушы фөрсәтне, шушы мизгелләребезне, шушы мөмкинлекләрне без барыбыз да кулланырга тиешбез, иншалла. Һәм шушы мөмкинлекләрне инде без кулланып, үзебезгә Аллаһ Тәгалә вәгъдә ителгән савапларны, иншалла, Аллаһ Тәгалә безгә алырга насыйп итсә иде, иншалла. Ва кулю каули хаза, ва астагфируллаһи ва лакум.